איי מען זעהט ס'געווען א הוה מינא אז דווקא די סוער פון א נשיא וועט היינט נאך זיין בצפון דאס איז נישט וועגן א כלל הפרט ווייל זיי זענען זייער ווייט נאר וואס די ענדע נישט ווייל ס'זענען זייער ווייט נאר היות ס'שטייט דארט אן אויסוי וואלט געווען א הוה מינא אז דווקא אים דווקא די סוער נשיא דארף זיין ביי צפון נישט ביי אנדערע כתות אבער למעשה האט מען איז נתרבה געווארן אלע כתות ווייל ס'שטייט אין פסוק במקומה שתשחט את סוער לא תשחט את החתת אז ס'דארף זיין אין צפון זייט אויב אזוי יעצט האבן מיר דא א איבריגע לימוד, וואס טוט מען מיט די עושי? וואס נעמט מען ארויס די עושי? זאגט די גמרא והפשט איז נפק ל, מי ושחט את החטאת ממקום גואלו, אז די עושי איז נישט ממעט די אנדערע חטאות פון שעכטן און צאפן זייד. עושי למי ומאי, וואס קומט ער דא ממעט זיין מיט די עושי? דווקא די קרבן, וואס איז ספעשל וועגן די קרבן? ומי ייתן נחשון שחט עוף ביי פסח סימן. אוי סוי, די סוער נושא וואס די קעניג ברענגט ווען ער האט געמאכט א מיסטעיק אויף א שגגה אז כרת וואס ממאיז עס וואלט געווען איסור כרת, דארף זיין בצפון, ואין סוער נחשון בצפון, די סוער וואס נחש מען כאפט אן נחשון ווייל ער איז געווען די ערשטע אבער די נושאים בשעת די חנוכת המזבח דארף נישט זיין אין צפון זייט. אבער סאלק פארוואס דארף מען אז יא? ווייל סאלק כדעתך האב מיר נישט וואלט געוואלט מיינען הויל וואס רב אין לענין סמיכה אז מען זעט ביי די סוער פון די נושאים האט יא געדארפט זיין סמיכה אזוי ווי יעדע חתס, אויב אזוי מעיק איט קאמפליטלי אזוי ווי א קרבן חתס, קאפי פעיסט. לשרה בנמר לענין צפון, אזוי ווי די חתס דארף זיין אין צפון זאל דאס אויך זיין אין צפון, כמשמע אז די עושה ניין, עשוי אין נחשון דארף נישט זיין אין צפון, היות וואס איז טאקע די סברה? ווייל די חתס פון נחשון איז טאקע א חתס, אבער עס איז נישט לכפרה, אויב אזוי דארף עס נישט זיין דווקא אין צפון זייט אזוי ווי אנדערע חטאות וואס קומען יא אויף א כפרה. אפשר זאל עס משום שאין לו בו על חטא? שבין מייזער דיין טשאקאלעס. פיין, איך וואלט ס'איז נישט קיין כפרה, ס'קומט נישט אויף כפרה. פרעגט מען סמיכה גופא מנלן, ווער זאגט זאגסט אזוי ווי איך וואלט געמיינט וועגן ס'דא סמיכה ביי די נשיאים, אויב אזוי דארף זאל אויך זיין צפון, ווער זאגט ס'איז טאקע דא ביי די נשיאים סמיכה, ווער זאגט בכלל ביי חנוכת המזבח האט מען געדארפט מאכן סמיכה, די תניא זיך מ'לערנט אין א ברייתא שטייט אין די תורה לגבי די סוה כ פון די נשיא, די קעניג, וסמך ידו על ראש הסוה, די פסוק וואלט געקענט שרייבן על ראשו, לאז אויס די ווארט סוה, מ'רעדט דאך וועגן די סוה, וסמך ידו על ראשו. לאמיר זען לרבות סוער'ס נחשון לסמיכה די אנדערע נושא די נושא מחניקת המזבח דארף אויך זיין סמיכה דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר רבי שמעון זאגט די איבריגע ווארט קומט נ ו עמוד א' לרבות סוערי עבודת כוכבים לסמיכה אז אויב די סנהדרין האבן געמאכט א מיסטעיק און זיי האבן מעתיק געווען א איסור וואס איז באמת עבודה זרה און רוב ציבור האט עס געטון בעיסד אויף זייער פסק דארף מען ברענגען א פר פאר א עולה און א שעור פאר א חטאת. רבי שמעון דער אשן דער רבי ברענגט צו דער וסמוך ידו על ראש השעור אז די דיינים פון די סנהדרין דארפן מאכן סמיכה אויף די ראש פון די שעור ווייל ס'איז עבודה זרה פון ציבור ממילא דארף מען עס מאכן. רבי יהודה דער אשן דער רבי לשעור נחשון לשיטתו די שעור אויף וואס קומט פון ציבור דארף טאקע נישט האבן קיין סמיכה דווקא די שעור נחשון דארף האבן סמיכה אבער די שעור פון עבודה זרה דארף נישט האבן. א ווארעם ליין. היות לויט רבי יהודה האט מען מ איז מסביר געווארן די סוער נחשון אז מ'דארף יא האבן סמיכה פון דער פסוק וואלט געווען א הוה מינא אויב אזוי אז מ'דארף אויך שעכטן אין צפון, אויף דעם דארפסטו האבן די אוסר ניין צפון פעלט נישט אויס ביי דער קרבן ביי די נסים פעלט נישט אויס קיין צפון. מסכת ולא רבינא, תומך לרבי יהודה, אקעי האסט מיר זייער גוט מסביר געווען. היות אז די סוער נאך נישט דארף האבן סמיכה ממילא וואלט געווען א הוה אמינא אז פאר שעכטן צפון וואלט מען אויך געדארפט שעכטן אין צפון, אבער פון דעם האסטו א מיעוט אויסזאג ניין מען דארף נישט. אבער לויט ר' שמעון, ר' שמעון האלט אז די סוער נחשון דארף נישט האבן קיין סמיכה ווייל ער נוצט די ראש הסוער מעביר צו זיין די סוער פון עבודה זרה די סמיכה, נישט פאר די סוער פון נחשון, אויב אזוי מאי קא למימר, וואס נייעס צו האבן די אויסזאג ממעט צו זיין אז מען דארף נישט האבן שחיטת צפון? אבער מיין מזוטר בריי דרא מרי ל רבינו דרבי הידא נאמן מאי דאיסרא באי איסרא ו מאי דלא איסרא באי לא איסרא ו וואס שטייט בפירוש אז סגייט אן ביי די סוער נחשון דארף מען טאקע טון אבער וואס שטייט נישט דארף מען נישט טון און היות די רבי פון על ראש הסוער רעדט מען וועגן סמיכה קען איך נישט זאגן איך זאל מרבה זיין די סוער נחשון אויך פאר שחיטה בצפון ניין ס'דא א רבי פאר סמיכה אנלי סמיכה און נישט פאר שחיטת בצפון, אויב איז אפילו לויט רבי יהודה וואלט נישט געווען קיין הווא אמינא אז די סוער נאך שוין דארף האבן שחיטה אין צפון, איך דארף נישט האבן קיין מיעוט פון אויסער צו זאגן עה מען דארף נישט, וואס דארפסטו האבן אין די אויסער? זאגט די גמרא וכי תימא עסטו וועלן זאגן אי לוי מאתאי קרא ווען נישט די פסוק האט מען מתיר פון שחט'ן אין צפון, הווא אמינא וואלט איך געזאגט תעשה בבניין אב מען זאל ארויסלערנען פון א בנין אב אז די סוער נאך שוין דארף יא האבן צפון, אזוי ווי איך לערן ארויס אז אנדערע חטאות לערן דיך ארויס דורך א בנין אב, און אויף דעם דארף איך האבן די אויסויז צו זאגן אז מען דארף נישט האבן צפון, דארף איך זאגן סמיכה גופא, לישטא קרא מיני וועט הייסן בנין אב, אויב דו גייסט מיט מהלך מנין אב דארפסטו אפילו נישט מענטשענען סמיכה ביי דיע קרבנות, די תורה האט גארנישט געדארפט שרייבן ביי די נסים, איך וואלט עס ארויסגעלערנט פון א בנין אב, אזוי ווי מען זעגט אלע חטאות דארפן האבן סמיכה, אזוי אויך די נסים, וואס הייסט אויך א חטאת, דארף אויך האבן סמיכה, פארוואס דארפסטו האבן א עקשטער פסוק ביי די נסים צו זאגן אז די צאר און נחשון דארף האבן א סמיכה, אז די נסים דארף האבן א סמיכה? איידער נאר מסתיים גייסטו מיר זאגן די ריזן פארוואס איך קען עס נישט ארויסלערנען איינס פון צווייטן, ווייל שום מדורות לא יאפינען, איך קען נישט ארויסלערנען א וואן טיים שאט אין חנוכת המזבח פון א פלאץ וואס איז כסדר, די סורי נחשון איז א וואן טיים שאט פאר סמיכה, אויב אזוי קען איך עס נישט ארויסלערנען פון די אנדערע חטאות. אויב אזוי הכא נמי לגבי שעכטן אין צפון זייט, שום מדורות לא יאפינען קען איך נישט ארויסלערנען פון א בנין אב, ממילא אפילו לויט רבי יהודה וואלט נישט געווען א הוה מינא די סוער נחשון דארף האבן שחיטה בצפון, אפילו אן די פסוק וואס איז עס ממעט, אויב אזוי קען מען נישט לערנען אזוי ווי מען האט געוואלט זאגן אין הי עמוד ב' אז די מיעוט פון עושר קומט ממעט זיין די סוער נחשון פון שעכטן אין צפון זייט. אלא עושר טו אין צפון גיי איך דרש'ן אזוי, דווקא דער קרבן דארף האבן צפון זייט בשעת'ן שעכטן, אבער דער קרבן דארף זיין אין צפון זייט. ועיין השוחט עומד בצפון, דער שוחט דארף נישט זיין אין צפון זייט, ער קען זיין די דרום זייט פון די אזהרה, און שחט'ן מיט א לאנגע מעסער, און וואס די בהמה שטייט אין צפון זייט, נאו איט סאונדס סאו דראמאטיק אז א לאנגע מעסער אזוי, כ'ווייס ס'איז אכט פיס לאנג, ס'דארף נישט זיין אזוי גרויס, ער קען שטיין ביי די בארדער, ער שטייט אויף דרום זייט און די בהמה איז אין צפון זייט אויף די אנדערע זייט פון די מחיצה, ס'איז נישט קיין מחיצה אבער פון די דידזשיטעל ליין. נאו דעי דין זאגט די גמרא איז עקטשולי די דין אז די שוחט דארף נישט זיין אין צפון דארף איך נישט האבן קיין ספעשל לימוד פארוואס ווייל מיט ר' חי' נפקא איך לערן עס ארויס פון ר' חי' מען לערנט עס ארויס אין א צווייטע פסוק נאר פאר מען גייט ווייטער דארף מען ד' אמוד א' האט מען געהאט דארטן די מעשה פון די תלמיד וואס איז כמעט נכשל געווארן א הארבע הארבע עבירה און די ציצית האט אים געראטעוועט און זיך געוואוסט אין די רב'ס נאמען וואס איז געווען רב חייא און דורך דעם דורך די ציצית איז ער געראטעוועט געווארן און איז נישט נכשל געווארן. תוספות ברענגט דארטן אז עס איז נישט די רעגולער רב חייא נאר עס איז ר' בחייא, עס איז די ר' בחייא לכאורה צוויי אנדערע רבנים עס איז נישט די רעגולער רב חייא. תענית האבן געלערנט אין א ברייתא ר' בחייא אומר שטייט לגבי די קרבן עולה ושחט עושו על ירך המזבח צפונו לכאורה מה הטעם ולא אומר, וואס קומט דא די עושה ושוחט עושה על ירך מזבח צפונו, ער האט געזאגן פארוואס, לפי שמציני ביי מקבל'ס ביי די וואס איז מקבל די דם הועילו שעומד בצפון און מקבל בצפון די עבודה פון קבלת הדם דארף ער שטיין סיי די מענטש און סיי די בהמה דארפן זיין אין צפון זייט, ואם עמד בדרום אויב די כהן איז געשטאנען אין דרום זייט מיט אריינגעשטעקטע תקלי שרית וקיבל בצפון פסול גייט די קרבן זיין פסול, אויב אזוי יכול וואלט איך געוואלט מיינען אויף זיי קיין אז דער וואס שעכט די קרבן דארף אויך שטיין אין צפון זייט בשעת צו שעכטן, און טאמער איז ער געשטאנגען מיט א לאנגע מעסער זאל ער זיין פסול, טאמער לוימער שטייט אין פסוק עושי, דווקא עושי, די קרבן אליינס דארף טאקע זיין בצפון בשעת צו שעכטן, ולא השוחט צריך להיות עומד בצפון אבער דער וואס שעכט עס דארף דער כהן דארף נישט זיין אין צפון זייט היות די תורה האט ארויסגעלערנט לגבי א עולה, אז דער וואס שחט'ט דארף נישט זיין אין צפון זייט, לערן איך ארויס פון דארטן אויף חטאת, און איך דארף נישט האבן די אויסויף וואס שטייט ביי די סוער נשיא. סאו ווער בעק טו סקווער וואן. וואס קומט די אויסויף פון סוער נשיא ממעט צו זיין? אויב זאגט די גמרא אויסויף דווקא די סוער נשיא דארף מען שחט'ן בצפון, פאר איין בן עוף בצפון, א פייגל וואס מען מאכט מיליקע, קומט פון די טורעם אדער בניונה, דארף מען דארף מען עס נישט טון אין צפון זייט. און וואס איז די הווא מינא פארוואס דארפסטו האבן א מיעוט? נאר סלקא דאתך אמינא כ'וואלט געוואלט מיינען. לייז אים זאל ארויסלערנען מיליקע אז ס'דארף זיין אין צפון זייט, די פייגל אין צפון זייט, מקל וחומר מבין צאן פון א חטאת אדער עולת בהמה פון שאף, און מה בין צאן שלא קבע לו כהן, אונז ווייסט מען אז שחיטה, רגע די שחיטה איז כשר באזור, ס'מוז נישט זיין דווקא א כהן, אבער מיט דעם אלעם, קבע לו צפון, האט די תורה געזאגט ס'מוז זיין אין צפון, אויב אזוי בין עוף וואס איז סאמוואט הארבע, מיט וואס איז עס הארבע, שקבע לו כהן, ס'מוז זיין דווקא דורך א כהן, אינו דין שנקבע לו צפון, איז זיכער אז לכאורה די מליקה דארף זיין אין צפון זייט, אויף דעם דארפסטו האבן די אויסזאג וואס שטייט לגבי די סוף פון די נושא צו זאגן דווקא א קרבן בהמה דארף טאקע זיין אין צפון זייט אבער א פייגל דארף נישט זיין די מליקה אין צפון זייט. רבי סטעפאנסקי האט מסביר געווען זייער שיין פארוואס טאקע דארף א פייגל זיין די מליקה דארף זיין אין צפון זייט מער ווי א בהמה. פארוואס דארף די מליקה זיין דורך א כהן מער ווי א בהמה? האט ער געזאגט, מ'זעט אז די פייג סתם אזוי נעמט מען ארויס די גארביטש פון די בהמה, נעמט מען ארויס די אלע גארביטש פון די אינטערנעל ארגענס, די גארביטש, מען ווארפט עס אוועק, פארוואס עס שמעקט נישט גוט? עס איז נישט געשמאק. ביי א פייגל נעמט מען אפילו די פעדערן, איווען דאו עס האט א שלעכטע רייך, פארוואס די עני האט א קליין קרבן מ'זאל נישט פילן שלעכט מיט ווייזן ווי וויכטיג איז, לייג ארויף וואטעווער די האסט גייט מען נעמען פארן אייבערשטן, אזוי אויך האט דער אייבערשטער געוואלט ווייזן די פייגל איז טאקע זייער ווייניג אבער ס'איז אזוי חשוב אז מיר דווקא א כהן א סערטיפייד דאקטער גייט עס טון, א ספעשל הויכע מדריגות א חשובע וויכטיגע זאך, דער רבי אליינס, נישט די גאוה, קארעקט, נישט קיין רעגולער זאל, וואס?

יא. מעלה, פרעגט די גמרא, מעלה בין צאן שכן קובע לו כלים, מען קען עס נישט שעכטן דורך א האנט, מען מוז נוצן א מעסער, מה שאין כן א פייגל וואס איז מלקה נישט מיט א כלים, מען נוצט דאך א נעגל פון א כהן, און קען זיין די תורה האט נישט מחמיר געווען מען זאל דארפן האבן צפון, נאר ביי א שאף וואס מען זעט ס'דארף אויך האבן א כלים, אבער א פייגל וואס איז ליידער, והא ראיה דו קענסט עס טון נעטשרעלי מיט די נעגל, אויב אזוי קען זיין אז ס'איז נישט געהאט ווען אפילו ס'זאל דארפן דארט זיין אין צפון זייט, קומט אויס ס'איז נאו ריזען צו זאגן מ'דארף האבן א פסק אז אויסער צו זאגן עס דארף נישט זיין אין צפון, ס'איז א לייכטע ריקאווען פאר דעם דארף עס נישט זיין אין צפון. אלא זאגט די גמרא די אויסער פון די סוער נושא קומט ממעט זיין, אויסער די נושא דארף מען טאקע שחט'ן בצפון, ועיין פסח בצפון די קרבן פסח דארף נישט זיין אין צפון. פרעגט די גמרא, פסח מיט די רבי אליעזר בן יעקב נפקא, איך לערן יעצט ארויס פון די סברה פון רבי אליעזר בן יעקב, די תנית האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, יאכל יי פס א פסח טאר אין צפון, אפשר זאל די פסח דארפן האבן דווקא אין צפון זייט, און ודין איך קען דאך מאכן א קל וחומר, און מה עולה שלא קבע לו זמן בשחיטותו, א עולה קען מען שעכטן עווערי דעי אוו די וויק, אפשר נישט א נדבה קען מען נישט שעכטן אויף שבת, אבער בדרך כלל קען מען עס שעכטן יעדן טאג פון די וואך, פראם ניין עי עם פון די עלות השחר פון די נץ החמה ביז אלל די וועי אפ ביז סוף טאג, מיט דעם אלעם קבלת צופן דארף עס זיין דווקא אויף צופן זייט, אויב איז א פסח שקבע לו זמן לשעיתותו דווקא די פערצענטע טאג בין ארבעים פון נאך חצות, אויב אזוי אינו דין שקבע לו צופן איז זיכער ס'דארף זיין אין צופן, זאג מיר אריין, ברענג נישט קיין ראיה איך וועל ווייזן אז עולה איז הארבער ווי פסח, מה לא עולה שכן כולל, די גאנצע זאך גייט אויפן מזבח, מה שאין כן ביי די פסח, נאר א חלק גייט אויף די מזבח, די רעסט גייט די משפחה עסן, קען זיין די תורה האט געזאגט אה די מעגסט עס עסן און אזוי אויך דארף עס נישט זיין אין צפון זייט, עולה איז הארב, די גאנצע זאך גייט אויפן מזבח מוז עס זיין צפון זייט. זאגט מען אקעי איך קען נישט ארויסלערנען די דין פון צאפן ביי פסח אפילו פון אנדערע קרבנות וואס וואלט געווען א הווא אמינא פון זיי, ווייל אויב דו גייסט זאגן ביי קל וחומר מיין חטאת וואס האט נישט קיין באשטימטע צייט צו שעכטן און מיט דעם אלעם דארף עס האבן צאפן איז זיכער א קל וחומר אז פסח וואס האט יא א קביעות'דיגע צייט דארף זיכער זיין צאפן, דא קענסטו נישט זאגן ביי אזוי ווי א עולה וואס איז כולו מקטרת, רייט? מעלה חטאת שקיין מכפרת על חי וכריסת האט א אנדערע חומרא, אזעלכע הארבע עבירות וואס ער וואלט געדארפט שטארבן יונג מיט די משפחה אזויפיל עונשים איז ממילא פאר דעם דארף זיין צאפן זייט. פסח וואס נישט מכפר אויף די קריסעס, קען זיין ס'דארף נישט, אויב אזוי וועל איך זאגן אקעי, לערן עס ארויס פון א קל וחומר מאי אשם, וואס א אשם האט אויך נישט קיין זמן קביעה, און ס'דארף זיין אין צפון זייט, אויב אזוי פסח וואס איז זמנו קביעה, איז זיכער אז ס'דארף זיין אין צפון זייט, איי דא קען מען נישט זאגן אז ס'האט די מעלה וחומרא פון חטאת אז ס'מכפר אויף קריסעס, ווייל רוב אשמות, אשם נזיר, אשם מצורע, אשם מעילות, קען מען נישט מכפר זיין אויף א עבירה וואס האט א איסור כרת, און מיט דעם אלעם דארף עס האבן צפון, נאו, איי עסט מיך פרעגן א אשם תלי? ראשון תלוי איז איינער וואס איז מסופק אויב ער איז מחיוב אויף א איסור כרת אדער נישט, רייט? אבער ס'איז א טעמפארערילי רעליף, ס'איז נישט קיין ישועה, ס'איז נישט קיין כפרה, ס'זאגט אקעי איים פוטינג יו אן סטענד ביי ביז דו גייסט קלאר ווערן אויב דו ביסט מחיוב אדער נישט, גייסטו גייט עס נישט באקומען קיין עונש ווייל דו האסט געברענגט די ראשון תלוי, והא ראיה די סעקאנד מען געפינט אויס אז מען איז טאקע מחיוב, דארף מען ברענגען א פול פלעדזש נייע קרבן פאר א כפרה, א אשם, א רעגולער קרבן, א חטאת, א רעגולער חטאת, ס'נעמט נישט, ס'נישט קיין פיקס, איטס א פעטש, איטס א טעמפארערי אישי. ס'איז מיר בכליון נמי, עקשעלי, פון פסח, איך קען אויך נישט ארויסהערן די דין פון פסח פון אלע צוזאמען, פון עולה, חטאת און אשם מיט א צד השווה שבהן, אז זיין אלע קרבנות און זיי דארפן האבן צפון, ווייל איך קען נישט זאגן דאס אליינס אז זיי, די דריי זענען הארבער, פארוואס? ס'נישט קיין קדשי קדשים, די עולה, חטאת און אשם זענען אלע קדשי קדשים, פארדעם דארפן זיי האבן צפון, מה שאין כן פסח איז קדשים קלים, קען זיין ס'דארף נישט האבן קיין צפון. וואס זע איך פון דעם? רבי אליעזר מירקין זיין טענה צו א סברא אז פסח דארף נישט האבן קיין צפון, ווייל איך קען עס נישט ארויסלערנען אז פון עני פון די אנדערע קרבנות. אויב אזוי, בארעם ליין, איך דארף נישט האבן די עשוי וואס שטייט ביי די סוי און אסור ממען צו זיין פסח פון דעם צפון. אויב אזוי, פארוואס שטייט עשוי? אלא זאגט די גמרא לעולם כדקה אמרינן מאי קרא אזוי ווי מען האט געזאגט אנהייב עשוי איך טיישן די עשוי דער קרבן פון די נשיא דארף זיין אין צפון זייט ואין השוחט בצפון דער שוחט דארף נישט זיין אין צפון זייט נאר קען שטיין אין דרום זייט שחט'ן די בהמה מיט א לאנגע מעסער איז דא קשיא לאך מיט די רבי חייא נפקא מ'האט עס שוין ארויסגעלערנט פון די לימוד פון רבי חייא וואס שטייט ביי עולה אלך זאגן די רבי חייא לאו למהיט השוחט בצפון לידי עשוי ער קומט נישט ממעט זיין די שוחט אז ער דארף נישט שטיין אין צפון זייט וואס דאס לערן איך ארויס פון די עשוי וואס שטייט ביי די סוה נשיא. אלא הכי קמא, אזוי זאגט רבי חייא, עיין השוחט בצפון, ביסט גערעכט, דער שוחט טאקע דארף נישט זיין אין צפון זייט, אבל מקבל די דם העולה, דער וואס מקבל דער כהן וואס מקבל די דם העולה בצפון דאס דארף יא זיין אין צפון זייט, דער מיעוט פון עושה וואס שטייט ביי עולה דארף נישט האבן פאר די מעשה השוחט, דאס איז שוין נישט מאריך געווארן פון איסור פון די נשיא, אויב איז ער דארשט עס קומט מען זאגן דווקא דער שוחט איז דאס מאריך געווארן אז ער דארף נישט זיין אין צפון זייט, אבער דער מקבל דארף יא זיין, קומט אויס אן הכי נמי, ס'איז טאקע דא צוויי פסוקים ביי עושה און ביי שוחט, איינצולערנען אז די בהמה דארף זיין צפון זייט אבער נישט די שוחט, נאר מ'טוט די שוחט דארף טאקע נישט זיין אין צפון זייט אבער די מקבל דארף יא זיין, מ'זעט דאך עס דארף זיין דורך א כהן, איטס א אפישעל עבודה, אפישעל פארט אוו די פראסעס, סך הכל דארף עס טאקע זיין אין צפון זייט, און דאס איז די מסקנות הגמרא, די שוחט דארף נישט זיין אין צפון, און מ'זעט אז ס'איז טאקע כשר ביי א זר, אבער די מקבל וואס איז שוין א עבודה ממש דארף זיין דורך א כהן, דארף עס זיין דווקא ביי צפון זייט. ווייל מ'רעדט וועגן א עבודה, דאס האט מען שוין געשמועסט אז די סנדקאות איז מיט אסאך ענליכקייטן סימילער צו א עבודה, און שטייט אז די סנדק האט א השפעה אויף די חשוב'ע איד הועווער די סנדק איז, ווי זאל די קינד גייט אויפוואקסן און ממילא איז מען משתדל אז לכתחילה זאל זיין א ערליכע איד זאל זיין די סנדק. און מיר, משיח, געהייסן דער משגיח רבי אריה פינקל, שפעטער ווען מ'האט אויפגעמאכט אין. ביתר, איך מיין ביתר, די מיר בראכפעלד, יא איז אין ביתר? מיר בראכפעלד? איז אין ס'איז אין ביתר דאכט מיר, ס'איז איינע פון די גרויסע, איך מיין ס'איז אדער אדער אין מודיעין אדער, מודיעין, קען זיין מודיעין, ס'איז א גרויסע ישיבה, מיר בראכפעלד איז א גרויסע ישיבה, על כל פנים, דער משגיח האט געהייסן רבי אריה פינקל, האט ער געזאגט אז ביי זיין ברית האט זיין טאטע צוגעגרייט זיין פעטער, ס'הייסט זיין טאטע'ס ברודער זאל זיין דער סנדק. א חשוב'ע איד געווען, א גרויסע תלמיד חכם, מען האט אים מסדר געווען ער זאל זיין סנדק, אבער מען האט פארגעסן צוצוגרייטן א קוואטער, סאם האו, סאם ריזען, סאם וואט, אלע קבילים האט מען מסדר געווען, מען האט פארגעסן די קוואטער. ממש פאר די ברית האט זיך דארט אוועק געשטעלט א פשוט'ע איד און ער פרעגט אים ער קען זיין די קוואטער, פרעגט אים דיין ווייב, זאגט זי יא, פיין, זיי קענען זיין קוואטער, געוואלדיג קען זיין קוואטער. נאר ער האט נישט געכאפט אז ביי די ספרדישע, די קוואטער, דעי דא די פול דזשאב פון קוואטער, חייקע, סנדק, סנדק די מינץ האב איך געשמועסט דערוועגן. נו, דער איד ברענגט אריין דער קינד און ער זעצט זיך אוועק אויפן קיסל של אליהו, ער איז גרייט, ער רעדי, ווייסט, ער האלט דער קינד גרייט. און דער טאטע ווינקט זיך אזוי מיטן פעדער, וואס טו איך דא? וואס זאל איך טון? איך בין א פשוט'ער איד, ער איז געווען א היי פראופייל, איך וואלט האבן דאס בעסטע פארן קינד. דער טאטע האט נישט געוואוסט וואס צו טון, קוקט אויפן ברודער און ער ווייזט אים, לאז אים, לאז אים אויפן פלאץ, און אזוי איז געווען, דער איד דער פשוט'ער איד האט נישט געהאט קיין אהנונג ווער עס איז, איז געווען סנדק. האט רבי אריה געזאגט, מיין טאטע האט אויך געוואוסט אז צו האבן דער סנדק א חשוב'ע איד איז א גוטע זאך און ס'האט א השפעה אויפן קינד, אבער ער האט געוואוסט אז פארשעמען א איד איז סאך ערגער, דו קענסט פארלירן דעם קאליר מאכן וועי וועי וועי מאר, ממילא האט ער געשוויגן און דעי ליווט העפילי עווער עפטער. יא, ער איז געווארן א ראש ישיבה, עס האט אים גארנישט געשאדט, ער איז געווען א גרויסער ראש ישיבה. יא, איין סעקונד. אקעי, זאגט די גמרא מקבל אז ער דארף שטיין אין צפון זייט, ולקח לא יקח נפקא, האט דאך א צווייטע לימוד פון דעם, די ולקח פארשטייט זיך כידוע ס'וואלט געשטאנען אנשטאטס ולקח גייט ער צוטיילן אויף צוויי ווערטער, לא יקח, דער כהן אליינס זאל גיין צו צפון זייט און מקבל זיין די בלוט, אויב אזוי דארף איך נישט א בכיות דרשה פאר דעם, איך האב א צווייטע פסוק מבין לקח, כאילו עס וואלט געשטאנען לא יקח, ווייס איך שוין ער דארף שטיין אין צפון זייט, זאגט די גמרא דער דרש פון לקח סוי קען נישט שטיין לקח שטייט וילקח, לא משמע ליה האלט עס נישט פאר קיין איבעריגע לימוד ממילא נוצט ער יא דער לימוד פון רבי חייא. שיינע ווארט אין די משנה. די חייב, דער וואס מאכט די מנחה וואס ווערט חמץ איז חייב מלקות על אישותו פארן קנעטן, ועל אריכותו פאר עס צוגרייטן פאר געווינס גוטע פארם, ועל אפיותו און פארן באקן א זוהר. אמר אפיו, אפי' אויב ער האט געבאקן די מנחה נאכדעם וואס עס איז שוין געווען חמץ, לויט ק ש באקומט ער צוויי מאל מלקות, אחת על אריכותו פאר גיווינג איט די פארם אוו די ברעד, ואחת על אפיותו פאר די עצם באקן, סאו בשעת'ן באקן, בשעת, יא, בשעת'ן באקן איט פארמס, סאו ממילא מיט'ן באקן באקומט ער צוויי מאל מלקות, שוין פאר דעם אליינס, ער לייגט עס נאר אריין אין די אויווען האט ער באקומען צוויי מאל מלקות, פרעגט די גמרא וואו אמר, האסט דאך געזאגט אין א פריערדיגע ברייתא, האסט געהאט צוגעברענגט מיר אין א י עמוד בית, מה אפי' מיוחדת, שהיא מעשה יחידי, ס'איז א מעשה חשוב פאר זיך אליינס, וכן יובן אליהו בפני עצמו, די אפי' אליינס איז א וואן סטעפ עבודה וואס מ'באקומט מלקות פאר דעם אליינס, דער'ס נאטינג עלס אינקלודעד, פארוואס זאגסטו דא סאדענלי ער באקומט צוויי מאל מלקות פאר'ן באקן? זאגט די גמרא לא קשיא הוא, די ברייתא וואס שטייט אז מ'איז נאר חייב איין מאל מלקות, רעדט זיך דא ארוך הי, ער האט עס צוגעגרייט פאר דעם, הי פארמד איט, ואף הוא הי און ער האט עס אויך געבאקן, אויב אזוי קענסטו אים נישט מחייב זיין צוויי מאל פאר'ן פארמען, ער האט עס געפאלן פארדעם, דאן איינמאל מלקות, ער באקט עס באקומט ער יעצט נאכאמאל מלקות. דער הו דער ברענגט א מעמרא פון רב פפא אז ער איז חייב פארן באקן אליין צוויי מאל מלקות, דער ארה ח ריי ויואב לייב דער חבר האט עס געפאלן, ער האט אים געגעבן די טאץ, ער ואפו יעצט דער צווייטע האט עס אריינגעלייגט אין די אויוון גייט דער צווייטע זיין חייב צוויי מאל מלקות, איינמאל פארן פארמען, דורך באקן, און איינמאל פאר די עצם באקן. דער ערשטע איז חייב נאר פארן פארמען. סאו צוויי מענטשן גייען באקומען מלקות, איינער צוויי מאל און איינער איין מאל. סאו דער פאל, דער אורח דער וואס האט צוגעגרייט פאר דעם איז חייב מלקות פארן צוגרייטן, דער עופות איז חייב צוויי מאל מלקות איינס פארן באקן אליינס און איינס אויף די גמר אויף די פארמינג פראסעס. נאו איווען דאו די חבר איז שוין געווען חייב אויף דעם, קען דער עופה נאכאלץ זיין חייב אויף די זעלבע מעשה, מען לערנט אויס די גמרא אז א מחמץ אחר מחמץ קען זיין חייב. קומט אויס, ס'איז נישטא קיין מציאות מען זאל מקבל זיין מלקות נאר פארן באקן אליינס. ווייל אויב ער האט נאר געבאקן, האט רב פפא יעצט מחדש געווען אז מען באקומט סיי פארן גמר הארוחה, פארן גמר פון צוגרייטן, און אויך פאר די ואפי'. אויב ער האט געטון א סעפרעט פארמינג, און נאכדעם געבאקן, גייט ער זיין חייב אויף ביידע אויך, סאו אידער וועי איז מען חייב עט ליעסט צוויי. תני רבנן. מ'לערנט אין א ברייתא, בכור, א כשר'ע בהמה שאחזי דם, ס'איז דא א פארפלייצונג פון בלוט, לאמיר זאגן די בלאד פרעשור איז זייער הויעך, וואס דאס האט מען אנגענומען אז ס'איז א פארם א סימן אז די בלוט איז דא צופיל בלוט, און טאמער ער גייט גייסט נישט ארויסלאזן קיין בלוט, יו נאט גאנע בלאדלעט, ווי וואס איז די ווארט? בלאדלעט, בלאדלעטינג, גייט ער ב ה נישט שטארבן, איז הלכה מקיזין אויסער דאן מ'קען אים געבן די באנקעס האט מען געזאגט אין חדר, במקום שאין אויסן בוי מים, דווקא אויף א פלאץ אויף א עבר ווי ס'איז נישט דא קיין ס'גייט נישט ווערן דורך דעם א בוי מים, וויטש איז בעיסיקלי עני פארט אוו די באדי חוץ פון די אויג און די אויער, עני אדער פלעיס אוו די באדי קען מען עס טון עס ווערט נישט קיין באמ מ פון דעם, ואין מקיזין את האדם מען קען נישט מאכן קיין באנקעס מען מאגט נישט אויס באמ מ אין די אויער אדער די אויג ווייל דאס איז א פלאץ ווי מען גייט נישט ווערן אויסגעהיילט דברי ר' מאיר מען טאר נישט לייגן קיין באמ מ ר' מאיר האלט מען טאר נישט לייגן קיין באמ מ אין בהמות קדשים אפילו אויב דורך דעם גייסטו עס ראטעווען פון א זיכערע טויט און טעקניקלי דאס איז די גרעסטע באמ מ וואס קען נאר זיין אויב ער גייט שטארבן דאס די גרעסטע מום מיט דעם אלעם דו טוסט עס נישט טון אפילו ער איז שוין אן דעט ראו ער גייט שוין שטארבן עניוועי והחכמים אומרים יקיז דם יקיז ער קען יא ארויסלאזן די בלוט אף במקום שעושים בו מום ער הייסט שוין א טויטע בהמה ער איז שוין א בעל מום עניוועי מעג מען לייגן א מום אין א בעל מום ובלבד אבער שלא ישחט די כהן זאל נישט שעכטן די בכור און עסן אינדרויסן פון די בית המקדש על עושי מום פון דעם מום וואס ער האט געטון אין אדער ווארדס כ'האב מורא אז ער גייט מאכן דא א אראמע אז אפילו ביי אזא סארט מום וואס מ'קען אויסהיילן, גייט איר יעצט אריין לייגן נאך א מום. סאו אויב דאס איז גייט זיין דיין מום, די יומען מום וואס ער לייגט יעצט אריין, גייט זיין די זאך וואס גייט מאכן אז ס'איז מער נישט שיידיג און מ'קען עס עסן, טאר ער עס נישט שעכטן אויף דעם אופן. אויב ס'האט א אנדערע מום, דעמאלטס נישט געפערליך קענסטו אריין לייגן א צווייטע. סאו די נדבורנא רבי, דא איז דא די ספר פון די לעצטע נדבורנא רבי אין בני ברק, רבי יעקב יששכר בער, האט א ספר, ס'דא א בוק וואס מ'האט געשריבן וועגן דעם אביון של ישראל, ער איז געווען א, ער האט געהאט א משפחה מעמבער, ס'איז אויך מורא'דיג נשכר געווארן, האט אים צוריק געדרייט אויפן ריכטיגן וועג, מיט פלעין מיט ליבשאפט, פלעין מיט נאנטקייט, נישט די בוך האט נישט געהאט קיין שייכות צו אים, סאו מאו די די מעט די קליקט און האט אים ממש ארויף צוריק ארויף געלייגט אויפן גלייכן וועג, על כל פנים געווען א יונגערמאן אין בני ברק א חסיד, זיינס א חסיד וואס איז געווארן פארפלאנטערט אין ליגעל אישוס אין בני ברק, און די לויער האט אים געזאגט אז יו אר אין דיעפ טראבל, דער פראסעקיוטער האט א פעסטע קעיס אקעגן דיר, איך ווייס נישט אויב די שופט גייט אננעמען דיינע ווערטער אז ס'איז סתם א בלוט בלבול, איים נאט סאו שור. איז ער געגאנגען צום צום רב, צום נאדווארנער רב, און זאגט אים קודם שטופ עס אפ אפאר מאל, קיפ אן פושינג איט. נאך די דריטע מאל זאגט אים די לויער האלא ס'איז עס שוין נישט ארבעטן די עצה, מען דארף מען דארף מען דארף מען דארף שוין דילן דערמיט, ס'איז גענוג אווער דא און מען דארף שוין אריינגיין. איז ער צוריק געגאנגען צום רעבן, זאגט דער רבי שטופ עס אפ נאכאמאל, גיי אריין טשעק דיך אריין אין די האספיטעל, זאג די האסט טשעסט פעין, און ממילא העט מען העט מען עס אפשטופן נאכאמאל. נאו דאס אויב מען פאקט אים אז ס'איז סתם א שפיל, וואלט געווען נאך ערגער. אבער ער האט געגלייבט אין די רבי, ער גלייבט אין די מינע צדיקים און אזוי האט ער געטון. למעשה ליגט דארט אין די ER, איז פערפעקטלי פיין, ער האט נישט וואס צו טון, און ער זאגט זיין ווייב, טו מיר א טובה ברענג מיך א קאווע, אז איך שטילערהייט ברענג אריין א קאווע, זי זאל נישט באמערקן איך קען מען צוויי קאווע. איז זי ארויסגעגאנגען אינדרויסן קויפן, זי קומט צוריק און ס'דא אלע דאקטוירים, אלע נורסעס, יעדע איינער שטייט ארום די בעט, וואס איז די מצב איז ערנסט, וואס איז, ער האט א הארץ אטאק, ליטערלי א הארץ אטאק, מען האט געדארפט אריינלייגן א סטענט און ס'האט אים געראטעוועט, רופט ער אן די רבי זאגן אז ער דארף האבן א סטענט, זאגט די רבי ס'נישט קיין פראבלעם ביז נאכמיטאג עסט ער שוין זיין אינדרויסן, יו בי פיין, קענסט אבער אכט געבן אויף אזוי פיל און טעיק עדוואנטעדזש, שטיקל קאורט קעיס, ווייסט, מאך זיכער אז ס'איז אפגעשטופט ווייטער, למעשה ס'קומט אן די נעקסטע צייט, ער קומט אן און די רבי זאגט אקעי די קענסט שוין גיין,

איז קלין אינגאנצן, איך דארף גארנישט, איך וויל גארנישט צאלן. למעשה בעק פארט בעק פארט האט ער מיר אויסגעלאזט אינגאנצן. אגעין, ס'איז געווען א חשש פון א ארעמע, סימן דע צו די גמרא, דאס איז די קאנעקשאן, מ'האט דאך נישט געהאט קיין בעסערע קאנעקשאן, א חשש פון א ארעמע, און מיט אמונה צדיקים האט עס געארבעט ענד הי וואס אףף די קעיס. אונז האבן דא מיטן די ברייתא וואסערע סארט ענינים מעג מען טון, ווען מעג מען מאכן די הקזת הדם און ווען נישט. סאו רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, נ ו עמוד ב', אף נשחט, מ'קען אפילו שעכטן וועגן די מום וואס דו האסט צוגעלייגט, און עסן אינדרויסן פון די בית המקדש על אותו מום אויף דעם מום וואס דו האסט דא צוגעלייגט, רבי שמעון האלט אזוי ווי די חכמים, ס'איז מותר צו לייגן א מום אין א בחור וואס האט שוין א טערמינעל אילנעס, א מום וואס ער גייט שטארבן וועגן דעם, און ער איז מיקל אפילו מער אז דו קענסט שעכטן אויף די סמך. רש י זאגט דא זייער שווערע ווערטער אז רבי שמעון גייט על פי שיטתו אין הלכות שבת אז א דבר שאינו מסכוון איז מותר, ממילא מעג ער עס טון, און אלע ראשונים זענען ביזי אויף זיך אפסקריישן. איז דאך א זאך וואס דו ווייסט זיכער וואס גייט געשען, וויאזוי מעג מען עס טון, די וואס האט עקסטערע צייט, ס'טאקע זונטאג, קען עס טון. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אפילו מעשר, אפילו אויב די בחור גייט שטארבן, דו טאטש עס נישט, דו קענסט נישט מאכן קיין באנקעס, עיין מקיזן לא יעשה אדם, אפילו ביי א פלאץ ווי ער מאכט נישט קיין מום. זעהן מיר לכאורה, עס איז מחלוקת תנאים, און עס איז דא א איסור, ס'איז א דבר תורה, די תורה האט גע'אסר'ט צו מאכן א מום, טאמער איז דא א איסור צו טון נאכאמאל, צו לייגן א מום אין א בהמה וואס איז שוין א בר מום. לויט די חכמים איז עס מותר, לויט רמא און רבי יהודה איז עס אסור. אז די ריזן פארוואס רבי יהודה איז מחמיר אזוי פיל האט מורא היות א מענטש איז אדם בועל על ממונו מען דיעלט מיט די ביזנעס מען דיעלט לאמיר געדענקן די בהמות אמאל איז נאר געווען די די די טראנספארטעישאן די ביזנעס וואס? די גאלציאנער קארגן ווייל זיי ווילן געבן פאר אנדערע פארשטייסט פארדעם ס'איז נישט סתם ס'איז נישט קיין סתם קארג יא על כפנים סאו די אינגעריש אוקיי עניוועי יא. מען רעדט דאך וועגן בהמות. עניוועי, סאו די חשש דא איז היות א מענטש איז בועל על ממונו, האב איך מורא אז טאמער גייסטו גייסט ער גייט זיך מטעה זיין צופיל, און ער גייט טון א מום בכוונה אויפן אויער, אויף אזא אופן גייט ער ווערן א ריעל בהמום און ער גייט פסל'ען דורכדעם. סאו האמער בעצם די ברייתא צוטיילט אין צוויי שיטות. ר' מאיר ר' יהודה האלטן מען טאר נישט מאכן קיין מום, די חכמים ר' שמעון האלטן ס'איז מותר צו מאכן א מום. ווייל צווישן ר' מאיר און ר' יהודה איז דא א קליינע חילוק, ר' יהודה איז גוזר אפילו אויף א פלאץ ווי ער מאכט נישט קיין מום, ר' מאיר האט נישט גוזר געווען אויף אזוי ווייט. דאכט זיך צווישן רבי חכם און רבי שמעון איז דא א קליינע חילוק אז איווען דאו עס איז מותר צו מאכן א מום האלטן אבער די חכמים דו קענסט אבער נישט שעכטן וועגן דעם אלץ א גזירה פון די ארמים רבי שמעון האט אפילו נישט מורא געהאט פאר די חלק אז וואו אמר רבי חייא ורבא אמר רבי יוחנן איווען דאו די חכמים האבן זיך דערגרינגען דא אין די ברייתא אויב עס איז מותר צו לייגן א מום אין א בחלב נאכדעם וואס עס האט שוין א אנדערע מום הכל מודים במחמת אחר מחמת איינער האט עס שוין געמאכט פאר חמץ און ער מאכט עס יעצט נאכאמאל מער חמץ שיחייב אז ער איז חייב ווייל יעדער איינער וואס העלפט צו וואס? ס'איז דא לעוועלס אין חמץ, אזוי האבן זיך געשמועסט נעכטן וועגן טשעינדזש אוו קאלערינג מיט די קארנער חגבים, אבער ס'איז דא נאכדעם וואס האט פולי געהערט. נישט, לעטס ריפרעיז דעט, איינער וואס מאכט א מנחה, ס'איז שוין חמץ און ער טוט די נעקסטע סטעפ אין די חמצ'דיגע מנחה, ער טאר זיין חייב, ומחמץ אחר מחמץ, די מנחה איז שוין חמץ, לאמיר זאגן ס'איז געווארן חמץ בשעת די לישע. און ער גייט און לייגט עס אריין אין די אויוון, ווען ס'איז שוין חמץ גייט ער זיין חייב אפילו פאר די צווייטע פעיז אליינס. ער טוט די פעולה אין א חמצ'דיגע זאך גייט ער זיין חייב, טענקס פאר קארעקטינג מי, קארעקט. סאו יעדע איינער וואס העלפט צו אין חמץ איז חייב, דער וואס גרייט, דער וואס פארמט עס איז חייב אפילו אויב ס'איז שוין געווען נאכן קנעטן און ס'איז שוין געווען חמץ, אדער דער וואס פאקט עס נאכדעם וואס ס'איז שוין געווען גייט אויך זיין חייב, פארוואס? די כסדר שטייט אין פסוק לא סייעפה חמץ, מאך עס נישט חמץ וויטש וואלד אינקלוד עווערי סטעפ אוו די וועי, נאכדעם שטייט ולא סייעפה חמץ, אז אפילו פאר די פיע אליינס איז אינקלודעד, ווייל בעצם א פיע וואלט ווי אינקלודעד אין די לא סייעות'ע, ס'שטייט סעפערעט צו זאגן אז אויף יעדע סטעפ סעפערעטלי איז דא א סעפערעט חיוב מלקות, איווען דאו די שפעטערדיגע זאכן ס'איז שוין געווען חמץ עניוועי, זעהן מיר פון דעם אז אפילו נאכדעם וואס ס'איז געווארן חמץ איז מען חייב פאר טוהן די נעקסטע סטעפ בשעת ס'איז חמץ. נאך אזא סימילער הלכה זאגט רבי חייא בר אבא, ומסרת אחים מסרת, דער פסוק זאגט, און מוח וכוסית ונזק וחרית, מען טאר נישט, נישט דווקא א קרבן, מען טאר נישט מאכן א בהמה זאל נישט קענען האבן קיין קינדער, ווייל דאס דיפרענט לעוועלס, ס'דא אמאל וואס ס'איז דיסקאנעקטעד אינטערנעלי, ס'איז נאך אלץ אין די סעק, ס'דא אמאל וואס ס'נעמט אראפ די סעק, ס'דא אמאל וואס ס'איז קראשד, ס'דא דיפרענט לעוועלס פון זיין אסורות, אבער מ'איז חייב, דכתיב אז שטייט אין פסוק, און מוח וכוסית ונזק וחרית, לכאורה קען מען פרעגן, און מען על כורח'ס פאר אפשניידן אינטערנעלי די ביין און מען לאזט עס ליגן אין די כוס איז ער הי חייב על נויזק אויב ער איז אינגאנצן מנתק די גאנצע כוס לא כל שכן איז נישט פשט אז ער איז זיכער חייב און היות איך פארשטיי אליינס אז מען איז חייב אויף ניתוק דזשאסט לייק מען איז מחייב אויף כריסה פארוואס האט די תורה געדארפט שרייבן ניתוק אלא נאר וואס דען להווי נויזק אחר כורח'ס אז דער וואס איז נויזק לגמרי נאכדעם וואס א צווייטער האט עס געשניטן איז שהי' חייב אז עס חייב אפילו די בהמה איז שוין מסורס זעהן מיר אז דיפרענט לעוועלס די לייגסט צו נאך א סטעפ גייט מען אויך זיין חייב לא נחלק אי ווען דען איז ווען דען איז מחלוקת אלא במטל מום בבעל מום ווען ס'איז אישור נאר בעל מום און מ'לייגט דער צו נאך א מום שרמיה סובר רמיה האלט שטייט אין פסוק כל מום לא יהיה בו דארשט ער די כל פון מה ביסט אסור צו לייגן א מום אפילו ער איז שוין א בעל מום סאו די בהמה וואס גייט דא שטארבן ס'איז נישטא קיין גרעסערע מום פון דעם מיט דעם אלעם האלט רמיה און גראדע אויך רביד אבער אונז רעדן וועגן רמיה מ'טאר נישט לייגן נאך א מום פון ווי לערן איך עס ארויס פון כל מום לא יהיה בו. רבנן סברא, די רבנן האלטן, ניין, תמים יהיה לרצון, די פסוק הייבט זיך אן תמים יהיה לרצון, א גאנצע בהמה זאל זיין לרצון, כל מים לא יהיה בו, איז משמע ווען איז דא די ווארנינג פון כל מים לא יהיה בו, דווקא א בהמה וואס איז תמים, ס'איז גאנץ, ער איז ראוי מקריב צו ווערן לרצון, די בהמה טארסט נישט מאכן קיין בר מינן, אבער א בהמה וואס איז עניוועי נישט ראוי מקריב צו זיין, איז נישטא די איסור פון מאכן א מינן. ורמיה, רמיה פרעגט די גמרא, נמי כסיף תמים יהיה על ערוץ איז משמע דווקא א קרבן וואס איז תמים איז דא די איסור נישט ביי א בעל מום, היי למה ית' בעל מום מאי יקרא, א בהמה וואס איז שוין געווען א מום פון פריער, אין אדער ווארדס, ס'איז געבוירן געווארן א בעל מום, היות ס'איז קיינמאל נישט געווען ראוי פאר א קרבן, מעגסטו דארטן אריין לייגן א מום, אבער א בהמה וואס איז געווען גאנץ, ס'איז געווען ראוי צו זיין א קרבן, נאכדעם איז עס געווארן א בעל מום, טאר מען טאקע נישט מאכן קיין נאך א מום. פרעגט די גמרא בעלמא מה יקרה טאמער ס'איז אזוי געבוירען געווארען, דקלי בעלמא היא, ס'איז קיינמאל נישט חל קדושת הגוף אויף די בהמות, אזוי ווי א טייטל בוים, און ממילא איז פשוט אז מ'מעג אריין לייגען דארטן אז מ'מעג דארף נישט האבען קיין פסול זאל עס ממעט זיין, אלא למעיטה פסילה און מקדשים לאחר פדיונם, אז מ'טאר נישט אריין לייגען קיין מום אפילו מ'האט שוין אויסגעלייזט די בהמות, א בהמה וואס מ'האט מקדיש געווען פאר א קרבן און ס'איז געפאלען דארטן א מום אין דעם, ס'פסל'ט די קרבן מ'קען דאס נישט מקריב זיין. וואס טוט מען? מען לייזט עס אויס און ס'גייט ארויס לחילן, מיט די כסף והפדיון קויפט מען נאך א בהמה וואס מען גייט מקריב זיין במקומו, אבער ס'גייט נישט אין חילן לגמרי, נאר וואס טענה'ט זיך דא פארשידענע איסורים, לימוד די איסורים איז נאך אלץ דא, די גמרא גייט זאגן אז לויט ר' מאיר די טמ י לרצון איז ממעט די בהמה, אז דא מעגסטו יא מאכן א מום, איינמאל מ'האט שוין אויסגעלייזט מעג מען יא מאכן א מום. ס'האלקט דעת חכמים איך וואלט געוואלט מיינען הואיל ואסירה בגזר בעבודה ווייל די גמרא לערנט ארויס פון א פסוק פון די בהמה וואס מ'האט שוין אויסגעלייזט תזבח ואכלת בשר דרש'נט מען תזבח אבער ולא גזר מ'טאר עס נישט נעמען די וואל פאר זיך ואכלת בשר פלייש מעגסטו נעמען אבער ולא חלב טאר נישט טרינקען קיין מילך אויב אזוי במימם נמי ליצרי זאל מען אויך נישט מעגן קיין מאכן א מום צו מאכן נאך א מום, כמשמע לן לאמעך די פסוק גערן טמא מ י לרצון די איסור נישט צו לייגן נאך א מום, אבער פאר מען האט עס אויסגעלייזט איווען דאו זיי זענען בעלי מום איז עס אסור צו לייגן נאך א מום. פרעגט די גמרא והבנה נמי כסיב כל מום לי' בו, וואס טיישן זיי פון די כל? האי מ בויען לייז זיי דארפן עס האבן, לכ' די תנא זוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא. כל מום לא יהיה בו עין די עדות שלא יהיה בו מום, ער זאל נישט לייגן א מום בידיים, מדאין שלא יגרום לו מום על ידי אחרים, וויאזוי ווייסט מען אז אינדיירעקטלי א לופהאול מ'גייט מאכן ס'זאל ווערן אבער מום אז ער טאר עס אויך נישט טון, למשל שלא יניח בוצייג אוי די וויילער, ער זאל נישט לייגן א זיסע זאך, טייג אדער א פארטריקענטע טייטל על גבי האוזן אויף די אויער, כדי שיבוא הכלב, ווי האט לעני און די כלב ווען ער גייט עס בייסן גייט שוין מיטנעמען א שטיקל פלייש פאר א קרעקער, ער וועט מיטנעמען א שטיקל פון די אויער, וויאזוי ווייסן אז דאס איז אויכעט דאס, ער טוט עס נישט דירעקטלי, טעמא לוי' מכל מום ומה ומה מום לא יהיה בו, אז דו טוסט נישט מאכן קיין מום בידיים ומה מכל מום אז אפילו גורם צו זיין א מום איז אויכעט א אישו. אמר רבא, הניח סוירא על גבי איסור, טאמער האט ער ארויפגעלייגט זויער טייג, א זאך וואס מאכט חמץ, אויף א טייג פון א מנחה, וואו לך וישב לו, ער גייט ארויס אינדרויסן נעמט א ציגערעטל, און איז חמצו מאי עליהו, ס'ווערט אליינס, ער האט אראפגעלייגט די חמץ, און ער גייט ארויס אינדרויסן, איז די הלכה חייב ועליהו גייט ער זיין חייב כמעשה שבת, אזוי ווי מ'זעט סימילער הלכות ביי הלכות שבת, אז מ'איז חייב אפילו ס'איז נישט אינדירעקטלי, איווען דאו ער האט נישט געמאכט א חמץ בידיים, ער האט גארנישט געטון, ער האט עס אראפגעלייגט דארט אין די סוירא, עט דעט פוינט איז נאכנישט געווען קיין חמץ, אבער ס'איז געווארן פון זיך אליינס איז עס חמץ, איז ער חייב, מיט דעם אלעם איז ער חייב ווייל ס'קאנסידערט אז ער וועגט טון א מעשה וואס האט גורם געווען ממילא וועט ער זיין חייב, די חימוץ איז געשען דורך זיין מעשה דירעקטלי, אזוי ווי ביי מעשה שבת איז דא סימילער סיטועשאנס ווען ער לייגט אראפ פלייש אויף די קוילן, ס'ווערט געבראטן אליינס, ער האט אראפגעלייגט א רויע שטיקל פלייש, ס'ווערט געבראטן, מיט דעם אלעם איז ער חייב, פארוואס? ווייל זיין פעולה דירעקטלי האט געמאכט אז די פלייש זאל ווערן געבראטן, פרעגט די גמרא איז מעשה שבת גייט גאב ד מי מחייב? סתם אראפלייגן פלייש אויפן אויוון אויפן גריל גייט מען זיין חייב? ואמר רבא בר בר חנה, אין ז' עמוד א', אמר רבי יוחנן הניח בשר על גבי גחלים מען האט אראפגעלייגט פלייש אויף די קוילן אין שבת, היפך בו טאמער מען האט עס געפליפט אז ס'זאל ווערן געבראטן פון אלע זייטן דעמאלס איז ער חייב פאר בראטן לויט איך ווייס האבן עטס נישט געפליפט פטור איז א פטור, זעהסט אז סתם פאר אראפלייגן אויף די קוילן איז מען נאך נישט חייב, וויאזוי קען רבי עמי זאגן ווען איך לערן ארויס פון מלאכי שבת פאר אראפלייגן איז מען חייב ממילא פאר אראפלייגן שעורה אויף די טייג אויף דעם גייט מען זיין חייב איווען דאו עס איז געשעמט אליינס. אמר רבא האט רבא געזאגט מאי חייב נמי כדקאמר כמעשה צלי של שבת אזוי ווי ביי מעשה צלי של שבת האט מען עס געדארפט פליפן כדי צו זיין חייב אזוי ווי דארט איז מען חייב נאר טאמער מען האט עס איבערגעדרייט איווען דאו מתחילה אראפלייגן וואלט עס געווארן געבראטן דעטס נאט קאנסידערד אזוי ווי עטס געטון אזוי אויך ארויפלייגן שעורה אויף די טייג אן אייד, עס האט טאקע אנגעהויבן די פראסעס פון מאכן חמץ, אבער עס איז געשען פון זיך אליינס, עס האט נישט זיין חייב ביז ער האט טון א ריעל פעולה וואס גייט גורם זיין עס זאל ווערן חמץ, דאמאלס האט מען זיין חייב. אין פרשת ויקהל שטייט אין די פרשה, בהמה ווי איילוב אויבן נדבה בבוקר בבוקר, א בפשט דרייט מען ווער ווערט געברענגט, ווער האט דא געברענגט בבוקר בבוקר, די נותני הנדבה, די וואס האט געסווייפט די קרעדיט קארד, האבן געברענגט די סחורה פאר די בעלי מלאכה. ס'איז דא א ספר לקיטי בשר לקיטיס, א איד דער גייסט ר' שמואל אלתר, האט געהאט איין איינציגע טאכטער וואס האט איבערגעלעבט די מלחמה, זי איז אוועק אלץ יונג מיידל, ער האט נעווער ריקאווערד, ער איז געווען מורא'דיג צובראכן, ער האט געשריבן א פאר בענדער ביוטיפול ליקוטים, ער שרייבט דארט אין די הקדמה, מ'קען ממש וויינען פון לייענען די הקדמה, די אייבערשטער האט נישט איבערגעלאזט קיין דורות, די אייבערשטער זאל העלפן די לערנער זאל זיין לעילא נשמתו. על כל פנים, ברענגט ער דארטן, ער הערט פון איינעם, ער שרייבט נישט פון וועמען, אז די פסוק רעדט וועגן די בעלי מלאכה, ווי האט מען געקענט זען פאר די בעל מלאכה, די עסקנים דארטן אז זיי האבן עס געטון בלב שלם לשם שמים, נאכדעם וואס זיי זענען אנגעקומען יעדן טאג בבוקר בבוקר, מ'איז אנגעקומען זייער פרי פאר די צייט, זיי האבן שוין געווארט ווען גיי איך קענען טון די עבודה, מיט דעם האבן זיי געוויזן זיי טוען עס בחפץ ובנברת לב. האט שרייבט אז האט מען כלל זה נקוט בידך, ווען איינער האט הנאה מיט א זאך, האט הנאה פון עניטינג, למשל. יא מ פשוט לסבר את האוזן, ס'דא א דף היומי שיעור, מ'קומט אן כסדר, איבער זמנו, מ'קומט נאך אן פרי, דאס ווייזט אז מ'איז מחשיב די שיעור, איינער קומט צו שפעט, יא ס'איז זייער חשוב, אבער נישט דאס, די בבוקר בבוקר איז פאר די עסקנים וואס האבן עס געטון, זיי קומען עקסטרע פרי, דאס ווייזט א געוואלדיגע חשיבות, די אייבערשטער זאל מ'זאל צוקומען צו זייערע מדריגות, מ'זאל אנקומען אין צייט, מ'זאל הנאה האבן, ענד טענק יו פאר ליסטענינג, ענד יו העוו א וואנדערפול איווענינג.